aha ekuapim polo ɛ yɛ bɔɔ ne no wotie bi a wɔse maame bi a ɛfɛ no maalis ɛde four thousand ghana cedis wɔse wɔde four thousand ghana cedis ama dkb ne nsa nkan na ɛ mɛtumi ama ma so ate pi pɔ sɛ maalis mene ne nhyia da memfa m'ani hu no da Maame no a wɔreka n'asɛm no, ba ɔyɛ me yɔnko wɔ Facebook. Ɔne me akasa anɔpa yi. Ɛɛ, me ne no di nkɔmmɔ, not just ɛnɛ pɛ, yɛkasa. Na nea ɔde too m'anim ni o, na ɔka too m'asom no a, wɔn ara nso so sɛ mema asiefo a monte bi. Wɔse, Akuapem Polo ka sɛ wɔno Marlins, wɔka kyerɛɛ no ɔno Akuapem Polo, sɛ wɔama DKB 4,000 Ghana cedis a, ɔboa. Ɛyɛ ntorɔ. Ɛnyɛ nokorɛ. Wɔnka nkyerɛ Akuapem Polo na ɛyɛ nokorɛ sɛ wɔfrɛ Akuapem Polo na wɔne ne ba abɛdi nkɔmmɔ. Na Akuapem Polo pepere ne ho dodo ɛntie n'asɛm no a wɔreka no, nkɔmmɔ no a na wɔde ba no. Nti Akuapem Polo no ara na wakyekyere n'asɛm na ɔka sɛ wɔse wama ne sika. Yes, sika bi deɛ Yɛkaa sɛ yɛmfa sika mma Akuapem Polo. Na ma menkyerɛ mo a motie no baabi a sika yi afiri ba. Ma Alice no ne nyɔnko paa ne Aisha Modi. So ɛyɛ Aisha Modi? Ɔno wɔ US si a, ɛna wafrɛ ne nyɔnko na ɔno ma Alice no wɔ Ghana na ɔse, Alice wonim biribi? Kɔ na kɔma Akuapem Polo eh, 5000 Ghana cedis fa ma me. Enti wɔno duadua mu ara na ɔnyaa Captain Polo no ma ɔfrɛ no na waka kyerɛ nso okay saying before ɔbɛka asɛm ee na Captain Polo asɔ asɛm no na ɔno a enti ɛnyɛ no korɛ sɛ 4000 ɔno ɔsi sika no kora mpo ɛnyɛ 4000 in fact sika kora a wɔyɛ sɛ nka ɔde kɔ akɔma no ɛyɛ 1000 dollars Ɛno ne sika a ɔyɛɛ sɛ nkwadwoka koma. Enti sika a wɔno no bɔɔ din a meteeɛ. Anɔpa yi ɔfrɛɛ me a wɔreka akyerɛ me. Ɔse five thousand Ghana cedis ɛne sika a Aisha Mordi nka ɛfi ne nkyɛn sɛ yɛmfa mma Akuapem Polo. Enti ɔnka nkyerɛ Akuapem Polo nea ɛdi kan. Ɔnka nkyerɛ Akuapem Polo sɛ wɔde four thousand Ghana cedis ama DKB. Ɛna ɔno Wɔmfaa four thousand Ghana cedis biara nso mmaa DKB. Enti saa asɛm no ɛnyɛ nokorɛ. Nti Ekuafin Polo mpakyɛw bebree. Ɔno akasa wakyerɛkyerɛ mu atwerɛ ɔse saa adeɛ no video no koraa yifi yifi mframa mu but video baabi akɔ akɔdi adeɛ yi enya kɔ wie. Nti ɛno koraa deɛ meka kyerɛ no mese Alex forget it because video yi sisi a amanfoɔ ahyɛ is already in circulation menim how a woka sɛ ɔnkɔ pull no down.